Dwi'n croesawu Rhys, Rhys Llwyd bore yma i gael sgwrs efo ni am uh, Cersalem, Eglwys Cersalem yn Gynarfon. Felly, croeso i chdi, Rhys. Ac um, o'n i'n meddwl, ti'n gwybod, mae yna mae dy wynaf di yn gyfarwydd, a dy enw di'n gyfarwydd uh, dros Gymru, sy'n ni'n deud. Um, ond, Fy' 'na rhywun, ella, yn rhyw gornal dywyll o Gymru ddim yn dy nabod ti. Nei di ddeutha ni rywfaint o o amdana di ti dy hun yym fel bo' ni yn dechrau efo bo' pawb yn gwbod pwy wyt ti Rhys, nei di? Ie so yym Rhys Llwyd ydw i a fi ydy Gweinidog Eglwys Caersalem yn Gaernarfon. Ges i ngeni Mangor, um, ond nath y teulu symud i Aberystwyth pan o'n i'n ifanc, felly yn Aberystwyth ges i'n fagu rhan fwyaf. Um, nes i aros ymlaen yn Aberystwyth i'r brifysgol, um, yna ddes i nôl i'r gogledd um, i wneud PhD um, mewn diwynyddiaeth. So dyna nath ddod o fi nôl i'r gogledd. A wedyn, um, yn ystod y cyfnod yna, nes i deimlo galwad dew i'r weinidogaeth, um, mm. a nes i deimlo galwad um, yn benodol i um, dystiolaethu trwy'r yr hen enwadau, ti'n gwybod, sy'n okay. alwad rhyfedd, really, rwy'n efo cefndir efengylaidd fatha fi, ond dyna'r alwad ges i. Um, so nes i hyfforddi am y weinidogaeth efo'r bydyddwyr. A, a, ac yna derbyn galwad i Eglwys Cersalem yn Gynarfon, a dyna lle dwi wedi bod yn weinidog erbyn hyn, um, ers y pedair ar ddeg o flynyddoedd, 14 o flynyddoedd. Um, a, ti, a ti dwi... Ti'n mynd edrych ddigon hen i fod yna pedair blynedd ar ddeg. Ie, yeah, well, o ti'n meddwl beth, dwi'n edrych nôl a, a dwi'n meddwl, gosh, o'n i yn ifanc pan ddari nhw alw fi a trystio fi i ddod yn weinidog ar nhw. Ar y pryd, o'n i'n meddwl bod fi'r eil boi ac yn barod amdani da. Ond, uh, ond mae profiadau'r blynyddoedd wedi wneud i fi werthfawrogi. mi o'n i yn ddim brofiad, mi o'n i yn ifanc. Ond, Ti'n gwybod, ie. Yeah. Ond chwarae teg. Sorry, sorry, Rhys. Ie, yeah, ond ti'n fawr, chwarae teg, oedd yr, oedd yr eglwys, um, na, oedd yr eglwys am o'n i wedi Wel, dim cymryd risg, ond cymryd cam, cam ffydd yn, yn galw fi. Ond digwydd bod, oedd y gweinidog wedi bod na ymlaen ni, um, John Trehan, fi, fydd rhai gwylwyr falle yn adnabod John, um, fi oedd e o yna am bron 5 mlynedd yr hugian, ond gath o alwad syth o'r coleg yna hefyd. So mae right. rhyw track record efo nhw o alw gweinidogion ifanc, dwi'n meddwl. yeah. Meddwl o'n i'n de, pe da ni'n cael yn galw bod, i, i weinidogaeth neu... Da, da ni yn meddwl bod, ti'n bod, da ni real boi, da ni'n barod, da ni, ti'n bod, bring it on mewn ffordd, ti'n bod? Yeah, yeah. A mae dda bod ni ddim yn gwybod beth sy'n blaen ni, dydy. ydy, ydy, rhyw rhaid. Neu fel arall, dwi'n meddwl, os o'n i, ti'n meddwl, os o'n i'n meddwl, o, oh, dwi'n siŵr os dwi'n yeah, siŵr. Yeah. Ond, ti'n meddwl, ffyddlondeb yr arglwydd sy'n dod, yeah. sy dod drwy bob tro. Yeah, yeah. Roedd gen i ddiddordeb yn clywed gen ti um, sut nath yr arglwydd arwain yr ddau yna chi ger Salem yn arbennig. Okay? Mm -hmm. Dwi'n gwybod bod ti wedi just di twtio nhw. Yeah. Ond yeah. rhywbeth ar y siwrna nath chi glywed, ti'n meddwl, o'na air neu... Mm. Gen ti rhywbeth Wel, o o feddwl nôl, pan o'n i yn y brifysgol yn Aberystwyth, yym, er bo' fi, yym, tibod, bo- erioed wedi credu mewn Duw, felly, yym... Mm. ...o'n i bob tro yn credu mewn Duw, a 'di cael, tibod, profiadau dwfn, yym, o Iesu Grist, o pan o'n i yn reit ifanc o'r arddegau ymlaen. Mm. Ond, a, ond erbyn i fi ddod i'r brifysgol, er o'n i dal yn credu mewn dew, o'n, on i wedi... O'n i wedi cael digon o'r eglwys, tyfo, fel, fel sefydliad, fel petai. A dwi'n dwi cofio eisiau trwy chydig flynyddoedd o fod eitha disgruntled efo'r eglwys fel sefydliad. Ond wedyn dwi'n cofio dros amser, really, dros flwyddyn neu ddwy falle, chydig o fusoedd yn benodol, nath Dyw siarad efo fi um, a roi ar yng nghalon, wel, stopio gwyno rhys a gna rhywbeth am y peth, ti'n bod. Mm. Yn yw mewn ffordd, bydd bydd yn rhan o'r ateb i'r weddi, ti'n gwybod, o o... yn hytrach na jyst cwyno am gyflwr yr eglwys yng Nghymru, yym b- be am i chdi, tybod, torchi llewys a bod yn rhan o'r gwaith yym o ail-godi Eglwys Iesu Grist yn ein gwlad, ti'n gwybod. Mm. Um, a, a rili, really, dyna nath, nath Dew wneud, nath o droi fi o fod yn rhywun oedd yn cwyno am yr eglwys i rhywun really oedd eisiau cysegru mywyd i'r eglwys, ti'n gwybod. Mm. A wedyn, um, o ran yn benodol yr alwad i Gersalem, wel, fel o'n i'n sôn gyna, ti bod, ges i ges i'n fagu um, mewn eglwys efengylaidd yn Aberystwyth. Um, A tibod, dwi'n ddiolchgar iawn o'r, o'r fagwraeth a'r cefnder geisio yn yr eglwys yna, ti'n gwybod. Um, oedd, oedd real sens o cynoni a real sens o, o teulu yna. Ac yn amlwg, to, parch um, mawr iawn tuag at y Beibl a, a diwynyddiaeth tybod, mm. solid fel petai. Um, Ond wedi dweud hynny, erbyn i fi gyrraedd y brifysgol, o'n i'n teimlo, ti'n gwybod, a, a fysa pobl eraill â safbwynt gwahanol a, a iawn am hynny, o'n, o'n i'n teimlo fod, fod Cresnogaeth Efengylaidd, bod ganddo fod duedd weithiau o fod uh, wedi torri ffwrdd gormod o'r byd ac o, o ddiwylliant ac yn y blaen. Ac oherwydd y y torri ffwrdd yna, bod bod o'n anodd weithiau yym cenhadu ac estyn allan efo cariad Crist i'n cyd-Gymru yym o'r cyd-destun yna. Felly dyna rhan o pam o'n i'n teimlo fod fod Duw yn galw fi um, i weinidogaethu trwy un o'r hen draddodiadau achos fod o'n i'n teimlo um, ac eto byddai rhai pobl a barn wahanol a digon teg ond o'n i'n teimlo bod gweithio trwy un o'r hen draddodiadau um, ti'n gwybod bod yr, bod yr yr y mur a'r rhagfarnau yna ddim yna, ti'n gwybod. Oedd pobl yn mm. gweld y, y capel traddodiadol fel rhywbeth llai threatening fel petai. Yeah. Um, felly, um, dyna rhan o, o ngalwad i'r bedyddwyr, a wedyn digwydd bod uh, pan o'n i'n dod i ddiwedd yn hyfforddiant fel gweinidog, um, ddaru'r gweinidog oedd yn Gynarfon, uh, John Trahan, cael galwad i um, nôl i ardal Llanelli, yr ardal lle oedd o'n dod ohono wreiddiol. Ac, um, ac a interim oedd o fod yn wreiddiol, nath Cersalem alw fi yna am flwyddyn just fel rhyw fath o placement, ti'n gwybod, ar, ar ddiwedd yn hyfforddiant ti, ac wrth iddyn nhw... Probation, ie. Yeah. Probation, ie. Yeah. Dyma, um, ond mewn ffordd, oedd o'n Oedd hwnna'n gret, really, achos nath o roi blwyddyn, blwyddyn na, hollol, nath o roi blwyddyn i fi ddod i adnabod yr eglwys ac mm. i'r eglwys ddod i adnabod fi. Ac wrth i'r flwyddyn yna ddod ni flaen, dwi'n meddwl, um, tyfod, y ddau ochr yn, yn gweld bod llaw dew yn hyn. So, tyfod, nes i ddim cael rhyw air proffwydol, dramatic, um, dwi'n meddwl nath, nath dew drwy roed pethau ar ynghalon ni a hefyd drwy amgylchiadau amlygu i ewyllys i fi. Mm. Uh, yeah. Rheswm dwi'n teimlo bod ti'n bwysig i ofyn y cwestiwn yna, ti'n bod, sut gafoch chi'ch arwain yna, excuse me, ydy, mae'r ma, ma arglwydd yn arwain mewn ffyrdd gwahanol. Weithiau mae o'n dod efo gair proffwydol, ti'n bod, mm. a mae rhaid ni wedi efewn i'r gair yna. Mm. Tro arall, ytha, ti, Mm -hmm. Just yn teimlo ar dy galon a amgylchiadau. Um, felly mae'n ddiddorol i, i, i, i glywed sut mae'r arglwydd yn, mm -hmm. yn mm -hmm. arwain, ti'n bod? Mm. Excuse me, mi bach. Excuse chi. Felly, um, pe ddothoch chi Cersalem, chdi am enna rwan, ynddo? Be oedd o'ch gweledigaeth chi? Hmm. Right? Be oeddech chi eisiau weld yr arglwydd yn neud? Mm -hmm. um, be oedd ar eich calon chi? Be oedd yn llosgi ti fewn i chi? O, yma da ni eisiau weld, right? Mm -hmm. A faint ar hyd yr, sort of, yr llwybr yna da chi rwan, pedair blynedd mm -hmm. a mhm. ddeg wedyn, a sut mae'r eglwys yn edrych rwan? Mm -hmm. Mm -hmm. Dyna gwestiwn ffer i ofyn, ti? Mae'n gwestiwn mawr i ofyn. Mae'n dydy. yeah. yeah. Um,

ffordd mae Duw yn wneud heddwch rhwng, rhwng ddo fo'i hun a, a dynoliaeth. Um, ond da ni'n credu fod yr efengyl yn, yn lot mwy na hynny hefyd, ti'n gwybod. Mae, mae ynglyn â ad, adfer popeth yn y diwedd iddo fo'i hun, ti'n gwybod. Um, ac Ac drwy hynna, tibod, d- d- dan ni... mae gennyn ni ddiddordeb gweld sut mae'r efengyl a'r ffydd Gristnogol yn gallu yym dylanwadu ar ddiwylliant, yym ar wleidyddiaeth, a- ar ar pob dim sy'n cyffwrdd y person cyfan, ti'n gwybod. Mm. Yym, felly, yym, Mi oedd Menna ar y pryd, i ddeud y gwir, yn, yn fwy na fi. Um, gath Menna i wahodd um, i fynd i gynhadledd Lausanne. Dwi'n gwybod os ti'n gyfarwydd efo'r Lausanne Movement. Dwi'n gwybod yr enw, ond... So mae, mae o'n rhyw fath o mudiad uh, rhyngwladol sy'n cynnal um, cynhadledd fawr yn tynnu arweinwyr eglwysig at ei gilydd bob deg mlynedd, a, a dwi'n meddwl nath rhyw bymtheg, mae rhyw bymtheg o gynrychiolwyr o bob gwlad yn cael mynd, ac yn, ac yn wow. rhyfeddol, gath menau wahodd i fod yn un o'r cynrychiolwyr o Gymru um, pan oedd yn De Africa. Ond be bynnag, un o'r, um, un o'r um, sloganau um, Mudiad Lausanne yw rhywbeth ddath, dwi'n meddwl gan John Stott yn wreiddiol, um, uh, the whole church taking the whole gospel to the whole world. Amen. Um, ac a rili, really, y, y math yna bwyslais um, da ni yn, yn trio hyrwyddo, yn yw, mae'r graddau da ni'n gwareddu fo yn wahanol. Hynny, mae, mae, mae, mae pob, mae pob eglwys dwi'n meddwl efo gweledigaeth fwy na'r reality. Ond mae, ond mae hwnna'n beth iach mewn ffordd yn dydy. Mae, mae o'n bwysig bod ni beth yn complacent efo lle mae yn cynhadaeth a'n gwein, gweinidogaeth ni arni. Mae, mae'n bwysig bod ni wastad yn breuddwydio am bethau mwy, yn dydy, ti'n gwybod. Ynddi. Um, felly, be, be mae be ma hwnna'n golygu'n ymarferol i ni? Um, Tybo, wrth gwrs, mae o dal yn cynnwys um, pregethu a dysgu a astudiaethau beiblaidd a'r pethau um, baramenyn fel petai. Yym ond mae hefyd yn golygu yym gwthio mewn i be fysa rhai eglwysi'n ystyried yn fatha mercy ministries. So mm. tibod, dros y ddeg mlynedd diwetha, mewn tibod, partneriaeth efo'r Eglwys Bentecostalaidd, mae pethau fel y, y banc bwyd um, mm. wedi dod yn, yn rhan mawr o, o gwaith yr eglwysi yma'n Gynarfon. Um, dwi'n bersonol, dim byd dim byd i wneud â fo, tybed, sy'n beth braf, tybed, hynny yw, mae yna aelodau eraill yn yr eglwys jyst, jyst i rhedeg efo'r gwaith a'r weledigaeth yna. Um, a wedyn pethau hefyd, um, dwi'n teimlo mai um, un o'r pethau um, mae eglwysi angen buddsoddi amser ac adnoddau mewn iddo fe ydy ceisio, fel mae Jeremiah yn dweud, i ceisio heddwch y ddinas, ti'n gwybod. Um, bod eglwysi um, yn dod yn llai a llai um, perthnasol a maen nhw'n dod fwy cut a cut, cut off o gymdeithas yn ahangach. Felly, Yym, felly tibod, oedd 'na griw yn Caersalem wedi... tibod, mae'n swnio'n syml ac yn basic, ond dwi'n meddwl bod o yn bell gyrhaeddol, tibod, dechrau grŵp yy rhieni a'u plant newydd, a a tibod, mae degau ar ddegau o deuluoedd wedi dod i hwnna dros y blynyddoedd. Yym, a gyda hwnna, tibod, do- do- doedd 'na ddim rhyw fath o agenda bod pobl yn dod a wedyn bod ni'n... Na. ...bod ni'n... bod nhw'n cael pregeth, ti'n gwybod. Oedd o jyst yn rhywbeth i fendithio a caru'r teuluoedd, ti'n gwybod? Yeah. Ga, gan gredu um, fod hwnna'n gosod y sylfaen, bod hwnna'n rhan o'r gwaith o geisio heddwch y ddinas. Ac yn rhoi um, hawl i ni wedyn, pan mae'r cyfle yn codi, i ddweud gair am Iesu, ti'n fod. Mm. Ti'n fod, dwi'n licio hynna, dwi'n licio hynna, achos mae'r ma, arglwydd yn deutha ni, na ni, ni ydy'r goleini'r byd. Oce, am bod ni'n cario y goleuni, y byd yno ni. Ac fel da chi'n cynnal um, grwpiau, ti'n bod, mamau ifanc, plant bach, maen nhw'n siŵr o weld, os dyn nhw ddim yn nabod Iesu Grist yn barod, maen nhw'n siŵr o weld y goleuni a'r gobaith sydd yno chi, mm. heb i chi orfod pregethu'r efengyl. Cos mm. dwi'n cofio, dwi'n cofio gweddio cyn i fi fod yn Gristion, okay, dwi'n cofio gweddio, dwi, arglwydd, dwi isio be gen hein. Um, o'na, ona eglwys uh, Benticostal yn Gaergybi ar y pryd. Mae dal yna. Ond dwi'n cofio gweddio, cos o'n i wedi gweld rhywbeth yn nhw. O'n i'n gwybod, o'n i'n mynd i capal, a, ond o'n i'n gwybod, mae gen hein rhywbeth gen i ddim. Felly arglwydd dwi isio, a yn ei ras, mae'r arglwydd wedi dod o fi fewn i'r mm -hmm. gras, ti'n mm -hmm. ac i'r bywyd. Mm -hmm. um, felly, Lyfli. Mm. Felly, i rywun sydd ddim wedi bod i Carsalem eto, be fedra nhw ddisgwyl ar ddydd Sul? Ti'n gwybod? Um, enwedig os dyn nhw yn newydd a ti'n gwybod, ddim yn, ddim yn gweld hynna fel, fel Christian, yeah, yeah. ond eto, mae gen nhw ddiddordeb ac eisiau dwad ac eisiau, be, be, be mm. fedra nhw ddisgwyl ar y Sul os ydyn nhw'n dwad? Ie, so... Um, Croeso di peth cyntaf, ie? Ie, ie, gobeithio. Yeah. er, dyddi yma, mae pawb yn def, deffro mor hwyr. Mae wastad... Um, be cydys swn i'n deud ydy, peidiwch dod yn gynnar. Dowch erbyn deg. o, pa'n ti'n dweud hynna? Os newch chi... O na, na, o ddifri. Achos os newch chi... Um, dyna, dyma un peth da ni ddim yn neud yn dda. Does neb yn troi fyny'n gynnar. So, syl dwytho rwan, dwi'n meddwl, deg munud i ddeg, oedd just fi a'r band yna, o'n i'n meddwl, oh, boi bach, ydy pawb wedi mynd ar ei gwylio wrthos hyn, ond wedyn erbyn 5 munud wedi deg, oedd na hanner cant yna. so, so beidiwch dod yn gynnar, dewch erbyn deg. Erbyn, ie, yeah, dewch ar amser, ond ddim yn Dewch ar amser, os ddewch chi rhy gynnar, bydd neb i'ch croesawu chi. Ond anyway, mae hwnna'n rhyw, rhyw uh, rhyw sting i aelodau Cersalem yw hwnna, i ddeithio nhw ddeffro'n gynt. Ond fe fynnag... Gan i sgwrs wedyn, gan i sgwrs wedyn os eisiau fi cytio hwnna allan, oce? Okay? um, Ie, yeah, so felly, os faswch chi'n troi fyny i Gersalem ar fore di Sil, um, gewch chi groeso, gewch chi eistedd le bynnag da chi isio. Um, A wedyn fydd teuluoedd a phlant yn, yn rhan o bob dim, ti'n gwybod. Um, a wedyn am yr hanner awr cyntaf fydd na fand yn arwain addoliad um, a fydd o'n gymysgedd o emynau newydd cyfoes um, a hefyd ambell i emyn uh, traddodiadol Cymraeg fyddwch chi'n gyfarwydd efo fo, ond felly'n cael ei ganu um, mewn ysbryd newydd fel petai. Mm. Um, a a dwi'n dwi arbennig o hoff o hynna fy hun, ti'n gwybod, fatha canu'r hen ymyna ond mewn ysbryd newydd, ti'n gwybod, dyna, mm. dyna y, yeah. o, o gael dewis, dyna fyswn i'n neud, ti'n gwybod, rhan mm. fwyaf. A wedyn, um, Wedyn, dyn ni'n cael brec bach hanner ffordd trwy'r gwasanaeth wedyn, jyst i fendithio'r plant. Um, wedyn fydd y plant yn, yn mynd lawr grisiau le mae gynno ni be dan ni'n galw yn gwaith plant, ond, ond beth ydy o, ydy rhywbeth tebyg i Ysgol Sul, ti'n gwybod. Mm. Um, a wedyn fydd, fydd na sgwrs wedyn. Um, so, um, dwi'n neud o bob yn ail ddi Sul, a wedyn bydd un o arweinwyr eraill yr eglwys yn neud o tybod, ar, ar y siliau eraill. So fydd o'n sgwrs tua 20 munud i hanner awr lle fyddwn ni'n edrych ar, ar rhan o'r Beibl, ond yn, ond yn trio tynnu, tynnu allan um, gwersi a, a gair perthnasol i ni fel unigolion, i ni fel eglwys a i ni fel cymdeithas yn, yn y foment yma lle ydy ni nawr. Um, mm. so, so just fel enghraifft, um, y sil yma sy'n newydd fod rwan, oeddwn ni'n edrych ar um, uh, Ezeia yn cael yr alwad i fod yn broffwyd, ac ac oedd o 'di derbyn yr alwad jyst wrth fod 'na fr- un brenin yn marw a brenin arall yn yn yn codi. A Reit. wedyn nathon ni ystyried, wel, 'dan ni'n cyfarfod Di Sul ar ôl lecsiwn, lle mae un arweinydd wedi mynd, arweinydd arall yn codi, ac felly oedden ni'n gofyn y cwestiwn, wel, be' mae'n golygu i ni Da iawn. Um, tybo, wrando ar llais Dyw mewn amseroedd o newid. Fel, da iawn. Fel oedd Isaiah yn clywed llais Dyw mewn amseroedd o newid. So, so rhyw fath o trio, trio darllen y Beibl yn ei amser, ond on hefyd wel, be mae'n golygu i ni rwan. Ti wedi rhoi blas i fi fyna o ran Rhys, i fynd i wrando ar hwnna rwan. Na ni. Ar, uh, cos mae'n bosib, dydy YouTube ac ar... Ydy, ydy. so da ni'n Da ni'n rhoi fyny, um, rhan fwy o siliau yn anyway, da ni'n rhoi fyny um, y negeseuon ar, ar yn tudalen Facebook a YouTube. Um, a mae podcast hefyd, so os da chi'n chwilio am Cersalem ar Apple Podcasts neu Spotify, neu chi ddod o draws. Ie, mm. um, yeah, a wedyn, da ni'n ni, ffodus iawn, to, mae gennym ni nifer o aelodau yn yr eglwys sydd, mae Dyw wedi galw nhw i, i brygethu, felly. Um, so fel o'n i'n dweud, bob, bob yn ail di syl dwi, dwi'n siarad, a wedyn fydd aelod arall o'r eglwys yn siarad y syliau eraill. So, mm. ie. Mm. Yeah, um, a wedyn mae'n gymdeithasu wedyn, yn does? Ie, yeah, oes, wedyn, ti'n bod, mae... Ma... O, brofiad, o brofiad dwi'n siarad rwan, cos dwi wedi bod yeah, yna, wrth gwrs. Yeah. Ond, uh, ti'n bod, mae'n yeah. rhan bwysig, dydy. Yeah. Sorry, dos. So, so fydd yr gwasanaeth i hun yn rhyw awr a chwarter, A wedyn m- mae pobl yn aros o gwmpas am tibod o leiaf ryw hanner awr wedyn jyst i gymdeithasu a a cael paned a sgwrs ac ati. Mm. So ie, yeah, so dyna... Um, a wedyn o ran faint o gryw yda ni, um, mae'n ma gallu bod rwla rhwng 40 a 60, tybod. Um, fel arfer. Chydig bach llai, tybod, yn ystod y gwyliau pan mae pobl ffwrdd falle. Um, so, ie, yeah, a, a mix reit dda o, o oedran, tybod. Um, mm. So, da ni, ie, yeah, da ni'n ddiolchgar iawn i, i ddew am hynny, ti'n gwybod, achos mm. um, pan, pan eisiau gychwyn yma, Um, dwi'n meddwl o'r rhyw ugian i bimp ar hugian falle oedd, oedd yn dwad ar fore di syl. Um, a so mae hynna di, di tyfu cryn dipyn, ti'n gwybod, a, a oh. da ni ddim yn cymryd hynna'n gan ei tal, a da ni'n ddiolchgar uh, i ddew bod dew wedi gweld yn dda i, i dyfu'r eglwys rhywfaint yna blynyddoedd dwytha. Yeah. Lyflu, lyflu. A jyst i rwy'n, ti'n bod, os oes rwy'n ddim 'di bod i Caer Salem a bod nhw ddim yn gweld eu hunain fel, fel Cristion. Mae yna gymdeithasu wedyn, ond dydy o, dydy o ddim yn angenrheidiol iddyn nhw aros. Um, illa bod nhw eisiau Na. just i weld, ti'n gweld? Ie, Wedyn ie. Just, wp, slipio yn ddistaw. Ie, 'na ti. Ie, dydy o ddim yn angenrheidiol. Na, na, na. Yym, Na. Felly, Hynny yw, ma' 'na- Sorry. Ie, yeah, so, mae ma yna rhai pobl sydd... Um, I ddeud, tyfo, mae yna rhai pobl, os dyn nhw'n newydd a maen nhw jyst eisiau dipio mewn, tyfo, mae croeso chi gyrraedd ar y munud ola a, a gadl reis ar y diwedd. Yeah. Um, ond wedi deud hynny, tyfo, mae lot o bobl yn deud mae be maen nhw'n licio am Caer Salem ydy'r gymdeithas a'r croeso a'r cwmni. Yn ei, un peth sy'n eitha humbling i fi, ddeud y gwir, yn ei mae'r pobl um, da ni wedi cael y fraint o'i bedyddio dros y blynyddoedd, dwi'n meddwl bod dim un ohonyn nhw wedi deud yn ei tystiolaeth O, mae pregethu Rhys nath helpu fi ddod i ffydd. so mae rhywbeth eitha humbling am hynny, bod dim un wedi deud hynna. Ond mae pob un wedi deud mae rhywbeth ynglyn â'r gymdeithas yeah. a'r ffordd oedd aelodau Cersalem yn caru gilydd nath, nath ddenu nhw at Iesu. Ti'n gwybod? So mae, mae rhywbeth uh, humbling i fi yn hwnna bod ym mhregethu ddim, ddim i weld yn denu neb, ond mae rhywbeth hyfryd hefyd mae yr eglwys fel teulu sydd wedi denu pobl at Iesu. Tyfa. Ella na i ddim mynd i wrando ar dy syl rwan, ar o'ch i ddweud. Na, mi fyddai. yeah. Ond mae gen i gwbl o beth eraill sy'n licio gofyn i ti. sef sut, os yw rhywbeth yn sefyll allan yn dyfeddwl di, efo sut mae'r arglwydd yn endeithio chi fel cymdeithas, fel, fel, fel corff yng Nghersalem, yeah. fel grŵp yeah. sydd yn i ddilyn o. So rhywbeth mm -hmm. arbennig? So ni, so ni ddim, mae yna ma ddau beth di bod yn eitha calanogol a, ac allweddol um, yeah. yn Cersalem dros y ddeg mlynedd. um, ac ar rywydd maen nhw'n bethau arwynebol, ond, ond rili really maen nhw yn cyffwrdd ar bethau dofn. Sef, sef i ddechrau, dwi'n meddwl bod Dyw wedi adfywio addoliad yn yr eglwys i ddechrau. Um, mm. Ti'n bod, mae... Mae'n dwi, dwi ddim, swn i'n mynd mor bell a deud bod ni yn eglwys garysmataidd, ond mae'n addoliad ni yn sicr yn, yn fwy carysmataidd nag ydy llawer o, o gapeli uh, Cymraeg. Um, Bendant. Ac, a tybod, os di rhywun yn clywed hwn ac yn ystyried dod a hefod o blaen, tybod, sy'n eisiau chi fod yn ofni'r peth. Mm. Yr unig beth dwi'n golygu wrth carysmataidd yn y fan hyn, beth bynnag, yw do, fod, fod, fod yna fand yn arwain yr addoliad, um, fod yna amser yn cael ei neilltuo um, i addoliad, yn hytrach na bod o just yn rhyw warm-up act i'r bregeth. Yeah. Um, in sandwich, ie. Yeah. Ie, yeah, tybod, da ni'n ni, da ni, da ni rhoi gymaint o baratoad y pwyslais i'r addoliad a gyda ni i'r bregeth. Mm. Ddim bod un yn bwysicach na'r call, da ni jyst yn credu bod y cyfan efo'i gilydd yn, yn wir addoliad i ddew. Um, ac um, ar, ar rhan o'r adfywiad yn addoliad yr eglwys yw drwy hynna mae o wedi tyfu mwy o arweinwyr yn yr eglwys, ynde? Mm. Um, so, ti'n bod, y model traddodiadol Cymraeg ydy mae'r gweinidog sy'n arwain pob dim, de, ti'n gwybod? Yeah. Yn arwain yr addoliad, yn arwain y gweddiau, yn, yn pregethu, um, ac yn deud amen ar y diwedd. Gwneud bob dim. Ie, yeah, ond ti'n bod, da ni wedi symud i ffwr o'r model yna, a drwy adfywio addoliad, tibod, mae canran lot fwy o'r gynulleidfa nawr yn arwain mewn rhyw ffordd ar fore di syl, ti'n gwybod. Ac yna ydy'r yna ydy'r model Beiblaidd ynde? Ie, ie, ie. Bod pawb yn rhan o'r corff ac yn, yn gwasanaethu mewn un ffordd neu llall. Ella ddim ar y syl, ond mae gen i Bob un yn yeah. ei rhan yn y corff, yeah. oes? Ie. Yeah. Ac os gael ei ddeud, ti'n bod, rhan o hynna, um, to, mae cyrraedd o... Mae cyrraedd y, lle yda ni rwan wedi gofyn am gamau ffydd, a hmm. hefyd i ryw raddau cy cymryd riscs, ti'n gwybod? Mm. Um, yn yw, mae yna ma, rhai syliau yn arbennig ar y dechrau, lle, lle mae wedi bod yn llanast, ti'n gwybod? Um, a, a, a hyd yn oed, to, hyd yn oed yn fwy dyweddar, ti'n gwybod, dydy pethau falle ddim wedi mynd gweith fel bydde fi wedi gobeithio. Ond y pwynt yw, Os ydych chi ddim yn cymryd camau o ffydd, os ydych chi ddim yn cymryd risgs, yna ydych chi ddim yn, yn rhoi rhyddid i'r eglwys dyfu mewn, mewn ffydd, ti'n gwybod. Um, so, ti'n gwybod, hynny yw, mae, dwi'n teimlo, mae, mae lot o, Mae rhai eglwysi te, uh, a falle, a to, ymddeheuriad os dwi'n cyffredinoli yma, ond mae rhai eglwysi sydd yn sort of heraethu i weld adfywiad yn ei addoliad. Um, dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n dal nhw'n ôl yw bod nhw yn ofn cymryd risg, tibod, bod, bod, yr, bod yr arweinwyr falle'n rhy... yn, trio, yn dal gafael rhy dyn ar bethau does dim angen i nhw ddal gafael arno. Hynny yw, tibod, pan, pan mae'n dod i sefyll lan dros y, y gwirioneddau sydd yn y Beibl, wrth gwrs, mae angen dal yn dyn wrth bethau fel yna. Ond pan mae'n dod i bethau sy'n fwy stylistic um, a pethau yn pethau eil bethau, ti'n bod, yna, ti'n bod, mae'n bwysig i arweinwyr eglwys gadw fynd ar bethau fel yna a gweld to be mae Dyw eisiau wneud ymhlith corff yr eglwys. So, ie, yeah, so dyna peth cyntaf, adfywio addoliad. Ond mewn ffordd yn gysylltiedig â hwnna yw um, gweinidogaeth tîm, ti'n gwybod. Eto, um, yn, yn tyfu allan o'r model yma o dorri ffwrdd o'r model o'r gweinidog yn gwneud pob dim. Um, mae hwnna yn Cersalem, mae, mae gweinidogaeth tîm am wn i bod wedi dechrau allan o necessity, ti'n gwybod. So, mm. so yn, y, un, un, un anfantais o, o fod yn rhan o enwad um, yw bod na ddisgwyl i weinidogion fod yn weinidog ar fwy nag un capal, ti'n gwybod? So mae gen i um, ddau gapal arall um, dan yng ngofal i hefyd. Um, ac oherwydd um, diffyg adnoddau ariannol ar y pryd, oedd dim digon o bres gan gan y capel gyflogi fi llawn amser. Felly dwi'n dwi'n gweithio yym diwrnod yr wythnos yn wneud yym gwaith yy dylunio graffeg hefyd. So so oherwydd fod y, yr eglwys, maen nhw'n gwybod bod ddim gweinidog llawn amser efo nhw. Mm. Um, a mae hwnna'n golygu wedyn fod aelodau wedi gorfod cam i fyny, yeah. ti'n gwybod. Mae yeah. ma, ma wedi golygu fod ni wedi gorfod datblygu fwy o weinidogaeth tîm. Mm. Um, ac um, a dwi 'di bod yn eitha clir, ti'n gwybod, trwy'r blynyddoedd, mae jyst un o arweinwyr yr eglwys ydw i, ti'n gwybod. Ie, yeah, oce, okay, fi ydy'r gweinidog, ti'n gwybod. Um, fi, fi sy'n goffa wneud y crebryngau i gyd. Does neb yn cywio fyny i wneud y crebryngau efo fi. ond, um, ond o ran pob dim arall, ti'n gwybod, dwi'n dwi eitha clir, ti'n gwybod, un o'r arweinwyr ydw i, yn nid yr arweinydd, a mae hwnna wedi gosod yym diwylliant iach yn yr eglwys dwi'n meddwl o ran pobl yn perchnogi yym gweinidogaeth yr eglwys yym a mae'r hyn da ni yym wedi gyflawni dim ond wedi bod yn bosib oherwydd yym bod gennym ni weinidogaeth tîm. A ac eto'n debyg i ddatblygu addoliad yn yr eglwys, mae hwnna Dwi'n meddwl dim ond 'di bod yn bosib oherwydd yym bod bod ni fel prif arweinwyr wedi bod yn fodlon trystio pobl yym a peidio cael gafael rhy dynn ar bethau, bod ni wedi bod yn... Lyfli. ...gyfforddus i bobl wneud camgymeriadau ar ar hyd y daith ti'n gwybod a Ac, a jyst trystio Duw yn y, yn y peth, ti'n bo. Yeah. Lovely, lovely. Ti'n gweld, dwi, fel dwi'n gwrando na chdi rwan, ac o, o, y profiad dwi wedi gael o um, fod yn Casalen, um, a dyna bod di hefyd fel ffrind. Um, be gynnwch chi yn, yn Harsalem ydy, um, mae gynnwch chi eglwys iach o bod ti'n feiblaidd, reit? Hmm. Um, Dwi'n mynd dweud bod gennych chi ddim challenges, bod yna ddim pethau'n codi a bod chi'n gorfod, ddim yn gorfod delio efo problemau neu'n byd fel yna, ddim yna dwi'n dweud. Ond mae gennych chi eglwys sydd yn fwy tebyg i eglwys dyn ni'n weld yn y gair nag hen draddodiad o be sy 'di be sy 'di tyfu yng Nghymru dros yr dwi'm yn gwybod yy ers faint. Ond ti'n deall beth dwi'n feddwl? Cos da chi 'di ma' Cymru wedi cael yn traddodiadol. Dwi ddim yn hanesydd felly fedra i'm deud lot am hyn, ond yn amlwg yma oedd nes i dyfu fyny, sef gen ti weinidog, gen ti wasanaeth am awr, awr a pum munud, um, a wedyn, that's it, ti'n gwybod? Mae gweinidog yn ei bob dim. Ond da chi wedi troi hwnna ar ei, ar ei ben, a wedi mynd ar hyd yr trywydd yma efo um, Car Salem. A mae wedi bod yn ddewr, okay? mae wedi bod yn challenging i chi. Da chi wedi gorfod cymryd risks, da chi wedi gorfod cymryd um, camau ffydd. Ond da iawn, I chi i gyd, Caer Salem. T'wod chdi fel arweinyr a Menna a heini sy pawb sydd wedi bod o'ch cwmpas chi ac yn yn eich annog chi ac yn eich cefnogi chi. Da iawn, cos dwi'n dwi teimlo da chi wedi torri mold yng Nghymru uh, mewn ffordd iach, mewn ffordd iach. Mm. A dwi'n credu fod yr arglwydd yn mynd i fedru gwneud rhywbeth drwy hyn. Mae o'n gwneud yn barod, ond mynd i wneud fwy. Felly, da iawn chi. Dwi'n gobeithio bod fi'n iawn i ddeud hynna. Okay? O'n i ddim wedi paratoi hynna na'n byd, ond yna yeah. sy'n bod ar yng nghalon i fel yeah. dwi'n gwrando yeah. chdi ac yn nabod chdi. Ti'n bod Rhys? So... Na, mae hynna'n garedig iawn, Gwyneth. Ond on, ti'n bod... Mae'n wir, ysdi. Mae'n wir. Ddim jyst caredig, mae'n wir. Yeah. Ond fel ti'n deud ar y dechrau, ti'n bod, um, dwi'n dwi gwybod cystal ag unrhyw un, da ni ddim yn eglwys berffaith. Um, mm. Mae yna ma gamgymeriadau da ni wedi gwneud a, ac o edrych nôl, swn i'n gwneud rhai pethau'n wahanol. Yeah. Ond, ond tywed, yr oll fedrith fedri rhywun wneud ydy trio bod yn, trio bod yn ffyddlon yn lle yda ni rwan, yn da, ti'n gwybod. Brilliant. Um, so, yeah. Da iawn, da iawn. Un cwestiwn arall, okay? a na ni orffen efo hwn. Dyda wan bod na rhywun sydd yn gwrando ar hwn, sydd ddim yn Gristion, ddim wedi bod yn cael salem, ynddo? Gynnu nhw ddim yr hyder i dod i fewn drwy'r drws ar ddydd Sul eto, mm. ond eto maen nhw eisiau gwybod mwy, maen nhw rhywbeth yn mm. codi yn nhw, ti'n bod? Be di'r ffordd olau iddyn nhw gysylltu efo chi mewn eglwys, ond mewn ffordd um, ddim yn llythrenol drwy drws cefn, ond mi eisiau dod i fewn drwy drws ffrynt, ti'n gwybod? Ie, yeah, wel, um, Ni, os da chi'n defnyddio Facebook, um, fedrwch chi um, ddechrau dilyn yn tudalen Facebook ni. Um, A fan yna wedyn yym allwch chi wrando neu gwylio rhai o'r negeseuon. Yym os dach chi'n mynd ar ein sianel YouTube ni yym fedrwch chi ddod ar draws yy rhai o'n negeseuon ni ond ond hefyd allwch chi ddod ar draws peth o'n cerddoriaeth ni fan yna hefyd ti'n gwybod os... Brilliant. ...os ydych chi'n bobl sy'n tibod sy'n licio cerddoriaeth. Grêt. Yym. Ond hefyd tibod b- be be dan ni'n agored i hefyd ydy cyfarfod pobl yym tu allan i furiau'r eglwys tibod... mm. ...felly os felly os os oes gennych chi rhyw tibod rhyw gwestiynau ffydd yn pwyso'n drwm ar eich calon chi a a bod chi isie rhywun i i siarad gyda yna tibod, danfonwch yym neges neges preifat ar Facebook i i Caer Salem, y fydda i neu Hannah sy'n weinidog efo fi yn yr eglwys yn yn pigo neges fyny a tibod faswn i neu Hannah wrth ein boddau yym tibod cyfarfod chi. am banad rhywbryd, ti'n gwybod, os, os da chi eisiau, ti'n gwybod. A, a mae pobl yn gwneud hynny, ti'n gwybod. Mm. Um, ddim yn aml, ond on weithiau, ti'n gwybod, da ni'n da ni cael ceisiadau am baneidiau random, a da ni'n hapus iawn i, i, i fynd ar daith efo chi, ti'n gwybod. Yeah. Gret. Diolch yn fawr i chdi, Rhys. Diolch yn fawr i chdi. So, na ni, na ni adael i, yn fanna am rŵan, oce? Mae yna lot fwy fedra i ofyn wrtha ti. Dwi'm yn mynd i heddiw, ond dwi'n gobeithio yn fawr iawn gawn ni gyfle i gael um, sgwrs eto. Dwi'n siŵr gawn ni, dwi'n siŵr gawn ni. Ie, yeah, felly gwranda, um, bendith arna chi, uh, chdi a menna a'r plant, ynde, fel teulu, Mach ac yr eglwys hefyd. A wedyn, um, diolch yn fawr iawn i ti. A ti. gan ni gyfarfod unwaith eto ag sgwrs arall, oce? Okay? Briliant. Pob bendith, Gwredd. Wyt ti. Ta-ta. Ta-ta.